Felly, Dafydd ydw i. Dwi'n Swyddog Recriwtio Myfyrwyr ac yn gyfrifol am yr ysgolion cyfrwng, cyfrwng Cymraeg yng Nghymru, wrth gwrs yng Nghymru maen nhw. Um, fel arfer pan fyddai'n sgwrsio gyda myfyrwyr am beth yw ysgrifennu datganiad personol pan maen nhw'n ymgeisio ar gyfer prifysgol, fyddai'n gwneud hynny ar ben fy hunan. Um, ond heddi, uh,

Yym a dan ni'n adran fach ond eitha' cyfeillgar hoffwn i feddwl. Ie shwmae i chi gyd Elen ydw i, dwi'n astudio Cymraeg Proffesiynol yma ym Mhrifysgol Aberystwyth ac yym newydd ddechrau fy mlwyddyn ola' a ma'r amser wedi hedfan. Wych. Anghof... Diolch yn fawr i chi. O, e, anghofes i ddweud, um, sesiwn ar y celfyddydau a'r gwyddorau cymdeithasol yw hwn, um, ac ym Mhrifysgol Aberystwyth i ni'n cynnig astudiaeth theatr, ffilm a theledu, celf, Saesneg, ieithoedd modern, y Gymraeg wrth gwrs, um, y gyfraith, addysg, gwleidyddiaeth a hanes. A gai o hefyd dweud, mae um, un o'r raddedigion yr adran Gymraeg yn Aberystwyth ydw i. Um, Diolch i'r ddou ohonoch chi, sawl blwyddyn nôl nawr hefyd, mae rai fi gyfaddau. Um, ga i ddiolch i'r ddou ohonoch chi am, am, am y cyflwyniad na. Um, mae gen i rhyw bedwar neu bimp o gwestiynau um, i ofyn, a wedyn mi gewn ni rhyw gyfle, um, os ydy Beca, mae Beca ag Elin gyda ni, os ydych chi eisiau cyfrannu um, ar y chat, bydde hwnna'n wych. Um, ac os gyda chi gwestiynau, please holwch gwestiynau, mae yna gyfle hefyd i gael sgwrs ar y diwedd os ych chi eisiau gwneud hynny hefyd. Felly, dwi'n mynd i ddechrau off gyda'r cwestiwn cyntaf. Sut brofiad yw i, yw, yw i astudio'r celfyddydau a'r gwyddorau cymdeithasol? Mae'n gyffredinol iawn. E, ofynnwn i hwnna'n gyffredinol ac hefyd beth yw'r profiad o fewn Aberystwyth, Prifysgol Aberystwyth hefyd. Ga i ddechrau gyda Robin, please? y profiad o ddysgu, wel byddwn i'n dweud bod ni'n cynnig uh, profiad llydan. Da ni'n uh, brifysgol lle mae'r gwahanol adrannau yn cymysgu â'i gilydd, a mae hynny'n wir yn, e, yn enwedig am y myfyrwyr Cymraeg iaith oherwydd Pant y Celyn. Um, Mae mae popeth bron yn digwydd o fewn cwmpas cymharol fychan ar y campws, felly mae'r yy bobl sy'n astudio celfyddydau a gwyddorau cymdeithasol yn tueddu i droi yn yr un manner. Dan ni'n gyfleus iawn i Lyfrgell Hugh Owen, sef y brif lyfrgell ar y campws, am a hoffwn i feddwl fod o'n brofiad buddiol a chyffrous a brydia hefyd. A mae, mae hefyd, wrth gwrs, chi'n sôn am Lyfrgell Hugh Owen, a mae gyda chi Lyfrgell Genedlaethol dafliad carreg bron a bod o'r, or safle. Oes, uh, yn llythrenol, uh, llai na 5 munud o waith cerdded o ddrws yn swyddfa i ymhen draw campus i'r uh, Llyfrgell Genedlaethol. Uh, Ag... A mae rhywun yn cael ymelodi yn rhad ag am ddim. Uh, mynd efo rhywbeth i brofi pwy ydych chi. Uh, maen nhw'n tynnu llun chi ac yn rhoi cerdyn i chi. Uh, da chi'n cael benthyca llyfrau, ond mae'n rhoi mynediad i chi bob math o adnoddau ar-lein, ac wrth gwrs da chi'n cael defnyddio y llyfrgell ei hun, a mae nifer o myfyrwyr yn dewis mynd yno yn yr haf, yn enwedig cyn yr arholiadau, i gael lle tawel i astudio, a mae yna gaffi wrth law. A Elen, beth, o safbwynt myfyrwraig, shwt brofiad yw i astudio'r Celfyddydau yn Mhrifysgol Aberystwyth? Wel fel yym nath Doctor Chapman sôn ychydig yn gynharach 'yn ni'n greu gymharol bach ac i fi yn bersonol ma' hynny yn ychwanegu'n fowr iawn at y profiad achos 'ych chi wir yn cael y cyfle i ddod i adnabod eich cyd-fyfyrwyr ond hefyd dod i adnabod eich darlithwyr mewn ffordd eitha' cartrefol a a doedd ni'n nabod nhw'n dda iawn sy'n 'neud gofyn am gymorth neu gofyn am help llaw gyda aseiniade neu paratoi ar gyfer aroliade gymaint a hynny'n haws achos ma'r perthynas a'r cyfeillgarwch 'na os liciwch chi yn bodoli yym o rhan byw yn y Gymraeg ma' Aberystwyth yn lle hollol wych i allu neud hynny yn amlwg ma' Pantycelyn newydd ail agor ma' IMCA yn rhan enfawr o'n cymdeithas myfyrwyr sef Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth 'yn ni'n rhyw 300 o aelode a yym digwyddiade amrywiol sy'n digwydd trwy gydol y flwyddyn, felly rhywbeth at ddant pawb yn sicr. Wych. Um, um, pa, yn, yn, yn, y Gymraeg te, pa, pa bynciau sy'n cael, pa fodiw, neu beth allwch chi astudio, pa bynciau um, allwch chi astudio fewn y Gymraeg yn, yn, yn yr adran, achos wy, dim jyst yr adran Gymraeg oedd hi pan o'n i na, beth yw i nawr, mae yna ma lot yn fwy te, yn oes? Oes. Doctor Jack. Um, ia, wel, um, mae yna wahanol gyfuniadau yn bod, felly mae modd astudio Cymraeg a hanes, er enghraifft, Cymraeg ac addysg, Cymraeg a gwleidyddiaeth ryngwladol, Cymraeg a gyfraith. Uh, ac yn yr adran i hun, mae yna radd draddodiadol Cymraeg wedyn, uh, mae Cymraeg proffesiynol, dwi'n dal i feddwl amdani fel gradd gymharol newydd, ond mae hi wedi ennill i, i fflwy erbyn hyn. Mae, uh, ma, dyna radd fwy ymaferol mewn ffordd, mae rhywun yn cael cyfle i, i gael profiad o fyd gwaith ac yn y blaen a sefydlu perthynas efo cyflogwyr uh, posib at y dyfodol. Uh, yn ein hadran ni hefyd, uh, da ni'n dysgu, mae croeso i bobl wneud hyn, pync yma ddim yn orfodol, mae modd astudio Gwyddeleg a Llydaweg ar ben y Gymraeg, felly 'dan ni yn cynnig gradd mewn astudiaethau Celtaidd hefyd, ond ma' pob croeso i bobl sy'n gneud gradd yn y Gymraeg, er enghraifft, wneud un modiwl, un cwrs falle byddwch chi'n ei alw fo, yy mewn iaith Geltaidd fyw arall. Yym os 'dach chi'n wneud astudiaethau Celtaidd, ma' 'na gyfle i chi dreulio cyfnod mewn prifysgol tramor, draw yn Iwerddon neu yn Llydaw. O'n i'n mynd i ofyn, 'na un cwestiwn yn mynd i ofyn, os 'na gyfle, achos dyw e ddim yn draddodiadol, fyddech chi'n meddwl os chi'n dod i astudio Gymraeg, y byddech chi'n cael cyfleoedd i i i astudio tramor, ond 'ych chi'n gallu gwneud, wrth gwrs... Oes, mae modd gwneud, yn bendant, oes, oes, oes. Yy un peth os ydi... Ia. Cer di ymlaen Elen. Na jyst yym i ychwanegu at y yym y profiade posib o fynd tramor ma' 'na gysylltiad newydd wedi ga'l 'i ffurfio yn ganolog nawr gyda'r ganolfan Gymraeg yn Ohio yn America. Felly mae yna gyfle yym i fyfyrwyr fynd ychydig ymhellach na Iwerddon a Llydaw chi'mod yym i bendraw'r byd os os bysen nhw'n dymuno. Ma' ma' 'na gym- ma' 'na Gymru ym mhobman yn does e? Ma' 'na Gymru ym mhobman. Yym Ga i ofyn wedyn te'r ail gwestiwn, os ga i ofyn, um, pa fath o fyfyrwyr fyddech chi'n tybio, mae'r cwestiwn mae'n agored i'r ddau o'na chi, pa fath o fyfyrwyr sydd yn ffynnu neu sy'n rhagori um, uh, wrth wneud y celfyddydau, a, a pha fath o, bro, um, yeah, pa fath o fyfyrwyr ych chi'n meddwl sydd yn ffynnu neu'n rhagori wrth wneud y celfyddydau? Elen neu Robin? Wel, Elen i gychwyn, a na i gadw am hawdra i ti. Gwych. Um, pobl bysen ni'n gweud sydd gyda angerdd dros y pwnc maen nhw'n dewis astudio, pobl sy'n barod ar gyfer uh, profiadau newydd, profiadau unigryw, a'r rheini sydd ddim gyda unrhyw fath o ofan o, o dreial rhywbeth newydd, achos mae hynny yn, yn rhywbeth pwysig sy'n ots beth newch chi astudio yn y brifysgol. Mae'n rhaid cael rhyw fath o feddwl agored i wneud pethau efallai na bysech chi'n ystyried wneud oni bai bod chi yn mynd i'r brifysgol. rhywbeth, out comfort zone fi'n meddwl, rhywbeth mae pobl yn sôn yn yma, ynddo fe? Chi'n gallu camu yeah. allan o hwnna. Yeah. A, a, a, a threio rhywbeth newydd. Ga i stop, cyn, cyn i chi Robin a ateb, mae hwnna'n uh, uh, mynd â chi at rhywb, uh, sgiliau neu wybodaeth a lle fo'n ddefnyddiol pan ych chi'n sgwennu datganiad personol, ynddo fe? Bod chi'n gallu dangos bod chi'n fodlon mentro gwneud rhywbeth newydd o'r newydd. Ond ewn ni nôl at hwnna wedyn, Elen. Robin, pa, nôl at y cwestiwn na, pa fath o fyfyrwyr chi'n meddwl sy'n ffynnu neu'n rhagori wrth astudio'r celflydau? Wel, um, yn, yn hanes yr adran, yn achos adran y Gymraeg yn benodol, yeah. mae gennym ni amrywiaeth eithriadol o bobl uh, wedi Cael myfyrwyr wedi dod ato ni o Japan a China, Weriniaeth Tsiec wedi cael tri o'r Weriniaeth Tsiec wedi graddio hefo ni, er enghraifft. Uh, Slovenia, um, yr Unol Daleithiau, uh, Canada o, o bob man, uh, Rwmania, uh, i newydd raddio eleni, um, A'r rhai sy'n ffynnu ydy'r rhai sydd falle yn yn barod i fentro. Ie. I wneud camgymeriad. Da ni ddim yn disgwyl y byddwch chi'n wybodus pan ddewch chi ato ni, ond da ni yn gobeithio y byddwch chi'n fodlon rhoi cynnig ar bethau. Ac wrth gwrs, os da chi'n rhoi cynnig ar rhywbeth, tydi o ddim yn eich dant chi, popeth yn iawn, mae yna ddigon o amrywiaeth, digon o ddewis. A tydi byth bron yn rhy hwyr i chi newid cyfeiriad os 'da chi isio dilyn modiwl arbennig wedi cael blas ar rhywbeth. Yym, felly mae yy myfyrwyr sy'n sy'n barod i fod yn fentrus. Ond os 'da chi isio bod yn geidwadol, os 'da chi isio bod yn ofalus, mae hynny'n iawn hefyd. Ond, ond rhyw chwilfrydedd ynglyn â eisiau gwybod mwy am, am, am, am y pwnc. Pa bynnag bwnc yw e te, neu mae hwnna'n fwy... O'n bendant, ie, ie. Pobl sy'n di barod i, i fynd gam ymhellach. Dwi'n mwynhau cwmni myfyrwyr sy'n stopio fi yn y coridor a dweud, o, mae hyn wedi bod ar fy meddwl. Gwych. Be ydach chi'n feddwl? Ac yn aml iawn, wel, gobeithio os bydda i'n gwybod unrhyw beth am y pwnc, bydda i'n dweud, wel, mae yna ryw fideo ar YouTube, neu mae yna erthygl wedi ymddangos yn y wasg, neu uh, cerwch i holi hwn a hwn, hon a hon. Um, felly bobl sy'n sy awchu am ddarllen pethau, a sy'n awchu am ddysgu pethau newydd. Um, A ia, nid nid profiad academaidd yn unig ydy bod mewn prifysgol, ond profiad cymdeithasol. Yn aml iawn, mae y peth sy'n gofiadwy am fywyd prifysgol ydy y bobl dych chi'n dod ar eu traws, pobl o wahanol gefndiroedd ac yn y blaen. Dw- ma' ma' hwnna'n rwbeth yym sy'n be- berthnasol iawn i Aberystwyth yw yw eich bod chi yn yn dod i adnabod yym ych myfyrwyr chi yn, yn gyflym iawn, achos dwi, dwi, yn yw, y rhai sydd dal gyda ni te, dwi'n dwi, dwi, dwi siŵr mae'r, bod, y, bod, bod un o'n mhrofiadau wy'n cofio fwyaf yw, yw cwrdd â cyn ddarlithwyr, ddeg mlynedd ar hugen ar ôl graddio Aberystwyth ac y dal yn cwrdd â nhw ac yn gweud helo, siwyd i chi, chi'n iawn, a, a, a bod nhw dal yn cofio chi, no, bod yna agos atrwydd ydych chi yn, yn, yn, y brifysgol yn Aberystwyth yn sicr. Ia, dwi'n meddwl bod ein safle daearyddol yn bwysig yn hynny o beth. Mewn rhai prifysgolion, yn enwedig mewn dinasoedd a threfi mawr, mae, mae prifysgolion hynny yn tueddu i ddenu myfyrwyr o'r dref neu'r ddinas honno, a mae yna duedd iddyn nhw fynd adre dros y Sul a, a diflannu. Mae yna fwy o ddiwylliant a yn y brifysgol 'i hun petha'n digwydd dros y Sul, pob math o yy dima chwaraeon er enghraifft, yy grwpia' drama, grwpia' cerdd ac yn y blaen. Yy felly ma' bywyd y brifysgol yn ymestyn y tu hwnt i'r oria' dysgu a'r tu hwnt i'r gampws. Ga i symud ymlaen i'r trydydd cwestiwn? Um, pa fath o broses ymgeisio yw i, i ddod i, i, er enghraifft, i Aberystwyth? Um, er enghraifft, os yna broses gyfweld, um, odi, mae yna sawl cwestiwn gyda fi. Os yna broses gyfweld i ddechrau? Nag oes, nid fel y cyfryw, Ym mhob achos, fel arfer, y drefn ydy bod pobl yn gwneud cais, cais ysgrifenedig, trwy UCAS, yn rhoi manylion i i gyrfa hyd yn hyn, datganiad personol, byddwn ni'n dod ato yn fanylach yn y man, Yym, wrth i mi dderbyn yy y cais hwnnw, y peth nesa dwi'n wneud ydi estyn gwahoddiad iddyn nhw ddod i ddiwrnod agored. Ie. A 'dan ni'n cynnig ryw bedwar neu bump o'r rheini bob blwyddyn, a mi fydda i'n sgwennu nôl at bob myfyriwr ac yn cynnwys y wybodaeth am y diwrna- diwrnodau hynny. Dyna gyfle i sgwrsio, ond ddim yn gyfweliad ffurfiol. Mi fyddwn ni'n cynnal cyfweliadau yn achos bobl lle, nid amheuon, lle da ni eisiau gwybod mwy. Falle rhywun sydd heb gefndir academaidd, ffurfiol, arferol. Ond sydd yn amlwg yn addawol, yn amlwg yn awyddus i ddod ato ni. A da ni jyst eisiau gwneud yn sicr, da ni wedi derbyn pobl cyn hyn sy'n gwneud yn arbennig o dda, sydd heb lefel A. er enghraifft, a bobl sydd wedi penderfynu, wel, na, y Gymraeg dwi eisiau wneud, er mod i wedi gwneud lefel A mewn mathemateg a ffiseg a chemeg neu rhywbeth, ynde? Um, iawn, mae, nhw, mae croeso iddyn nhw gynnig. Mae gynnon ni ein canllawiau, mae, mae gynnon ni ein myfyrwyr arferol, ond da ni hefyd yn, yn barod i fod yn hyblyg yn achos pobl sy'n sy'n newid cyfeiriad. Er enghraifft, oedd bachgen gwpl o flynyddoedd yn ôl wedi cael ei dderbyn i wneud amaeth yn Lloegr. A dyma fo'n penderfynu y funud ola, Dych chi be, hoffwn i wneud gradd yn Gymraeg. Wel, mi raddiodd e fod oswedd cyntaf, wedi cyhoeddi cyfrol o farddoniaeth yn ddiweddar, uh, wedi ymddangos ar y teledu, wedi perfformio lwyfan y steddfod. Um, Wedi, wedi sgwennu rhywbeth yn rhifyn cyfredol o O'r Pedwar Gwynt, mis, yeah. uh, rhyw fus yn ôl, um, lle oedden ni'n gweld yr addewid. A dwi'n meddwl mae dyna oedd y gair mawr. Ia, mae'n amlwg bod hwn ar dan dros y pwnc, er nad oes ganddo mor cefndir disgwyliedig. Felly, e- e- e- falle bod y, y byd amaeth ar ei, goll, ar, ar ei cholled, ond on, on, on ma, ma byd y Gymraeg ar ei hennill. Yn union, ia. Yeah. Wel, dyna ni. Um, rhyngddyn nhw a'i uh, pic, picwerchu am hynny. Yd, yd, os yd, ydych chi'n, um, achos un o'r pethau yn sicr, byddech chi yn gwahodd myfyrwyr os ydyn, os ydyn nhw ddim yn siŵr um, a maen nhw'n ysgrifennu datganiad personol, byddech chi'n gweud rhowch ganiad, ffoniwch ni i weld pa fath o bethe ni isie gweld, pa fath o bobl ni isie denu i'r adran. Odi, fyddech chi'n gwahodd y math 'na o sylw hefyd? A, bendant, ie, ie. Yd- os ydi pobl yn methu dod i ddiwrnod agored, ma' 'na groeso iddyn nhw ddod... Gwych. ...yy i i alw heibio ar adeg arall, wedi cael myfyrwyr wedi dod hefo'u costyngifaciau, mae o ar yn y flwyddyn gynta rŵan, doth o o yym Rhyw bnawn dydd Iau, yng nghwmni ei fam, oedd ei fam yn digwydd bod lawr yn Aberystwyth ynglŷn â rhyw fater arall, a dyma ddau ohonyn nhw yn cael taith bach o gwmpas y campws a siarad yn anffurfiol iawn. Wnaethon ni gynnal y rhan fwya' o'r cyfweliad yn yr awyr agored, ynte? Reit, reit, reit. Oce. A ac yy Elen p- p- pa- wyt b- od- od- od- o dy safbwynt di pa fath o bro- brofiad o'dd y broses o ymgeisio i fynd i'r brifysgol hefyd? Yy un cadarnhaol iawn i weud y gwir yym bysen i'n annog unrhyw un sy'n meddwl yym am fyn' i'r brifysgol i ddechre'n gynnar o ran ysgrifennu datganiad personol dwi'n siŵr yym bod Doctor Chapman yn cytuno man 'yn chi'mod 'na'r yym 'na'r ddogfen sydd myn' i eich gwerthu chi i'r brifysgol felly mae'n bwysig eich bo' chi'n yy yn ca'l hwna'n iawn mewn gwirionedd yym a- ac yn fyn' amdani a ac i gofio yym i beidio becso mewn ffordd eich bo' chi'n brolio am eich hunan achos mewn gwirionedd 'na 'na beth yw pwrpas y ddogfen yna. Ie, bendant. Mae pobl yn tueddu i deimlo'n swil, uh, ond mewn ffordd mae'n debyg iawn i gynnig am swydd neu i gynnig am ddyrchafiad mewn, mewn swydd. Um, mae'n mynd i fod yn ddethol. Da chi'n mynd cael cyfle i ddweud popeth amdanoch eich hun. Felly, os da chi yn pwysleisio pethau da iawn, popeth yn iawn. Wel, mae hwnna'n symud fi mlaen i'r cwestiwn ola, sef, yn gynta, Robin, os gyda chi top tips o safbwynt ysgrifennu'r datganiad personol yma, os gyda chi unrhyw fath, chimo, beth yw'r pethau chi'n edrych mas amdanyn nhw? Wel, dwi eisiau rhoi ateb negyddol ac ateb cadarnhaol i'r cwestiwn hwnnw. Yr ateb negyddol ydy gofyn i bobl beidio â defnyddio... fuon ni'n trafod hyn ddoe yn do, Dafydd? Mm. Yym bobl 'ma sy'n sgwennu rhyw ddyfyniad sy'n swnio'n bwysig ac yn y blaen, yym iawn, ond bydde'n llawer, llawer, llawer gwell gen i ga'l stori gynnoch chi. Ie. Os oes unrhyw beth wedi digwydd yn eich hanes sydd wedi'ch troi chi at y pwnc da chi'n gwneud cais i'w astudio, rhannwch y stori. Bydd hynny yn unigryw i chi. Mae'n iawn i chi ddyfynnu Martin Luther King neu Dafydd ap Gwilym neu rhywbeth os da chi'n dymuno. Mae gen i freuddwyd. Mae'n gwell gen i gael gwybod am beth mae uh, Bethan Jones neu beth mae Hugh Williams wedi wedi brofi yn bersonol. Ie. Oce. Yym, Elen, oes gyda ti unrhyw top tips? Wel, yn dilyn mlan o beth wedodd um, Doctor Chapman, dwi'n cofio'n iawn, um, ysgrifennu am ymweliad i Garreg Waldo ym mlwyddyn saith, A oedd ym mhennaeth chweched i, moyn i fi dynnu hwnna mas o'r datganiad personol, ond dwi'n cofio rhoi'n rhod i lawr a o'n i fel nad yw dwi isie cadw hwn inddo fe. So unwaith eto, wneud rhywbeth i chi'n teimlo'n angerddol amdeno ac i, i gynnwys y pethau pwysig yna sydd efallai yn yn mynd law yn llaw gyda'r cwrs neu'r gradd i chi'n gobeithio dilyn hefyd. Uh, bues i'n ffodus i fynd i Batagonia gyda'r urdd, yeah. a mewn gwirionedd hwnna oedd y foment eureka fel i chi'n hoffi gweud Dafydd uh, si, a hwnna nath ym mhenderfyniad terfynol i mae'r Gymraeg o'n eisiau astudio yn y brifysgol. Ie. So wyt ti'n yy a- achos ma' hwnna'n w- ma' hwn yn ma' hwn yn rhedeg fel yym rhywbeth ar yy ra- Radio Cymru nawr, ma' fe'n rhedeg fel lincs hyfryd mewn i'w gilydd. Diolch yn fawr i chi am am arwain y linc yn yn wych achos un o'r pethe o'n i'n mynd i i ofyn o- neu o'n i'n mynd i neud o'dd jyst yn gyflym O'n i'n sôn ar y dechrau ynglyn â ysgrifennu datganiad personol a, a mynd o gwmpas y chweched i, ddat, i ysgrifennu datganiadau personol a cynorthwyo fyna. Um, a dyna o'n i'n neud hefyd, oedd ysgrifennu a dweud, wel, os ych chi yn ysgrifennu datganiad personol, neu pan ych chi'n ysgrifennu datganiad personol, dechreuwch gyda'r foment, ma, ma, fel ych chi, Dr Chapman, yn dweud, moment eureka, rhywbeth, rhywbeth nath sbardino, stori nath, nath Bosib newid eich cyfeiriad chi, y bachgen 'ma oedd yn neud amaeth er enghraifft, a penderfynu sh, ma' 'na ryw sbarc yn digwydd a ma' mae e'n newid cyfeiriad yn gyfan gwbwl i fynd i astudio y Gymra'g. Yym ma' rai' gweud, tebyg i ti Elen, yym athro O'dd yn sbardun i, he- heb heb heb os, nath nath newid, nath hela fi feddwl reit ma' isie astudio y Gymrâg, ond bo' 'na foment Eureka yym bo' chi wed- a bo' chi'n treulio mi'n siŵr bod athrawon yn dweud hyn, bo' chi'n treulio dou draean o'ch datganiad personol wedyn yn ysgrifennu am eich diddordeb chi yn y pwnc bod chi'n sôn am, a bod chi'n dangos tystiolaeth ono e, e hefyd, um, sef beth ych chi'n gwneud yn yr ysgol o bosib sydd wedi datblygu eich diddordeb chi yn y pwnc, chi wedi gwneud modiwlau neu brosiectau neu ymweliadau, o ti'n siarad am garreg Waldo ac yn y blaen. yym yym unrhyw dystiolaeth allanol, unrhyw beth dych chi wedi wneud y tu allan sydd eto wedi datblygu'ch diddordeb chi'n bellach, um, so unrhyw brofiad gwaith perthnasol, wy'n gwybod bod hwnna'n anodd ar hyn o bryd, yn diwe, um, ond unrhyw ymchwil pellach, oeddech chi wedi bod yn gwylio pethau ar TED, oeddech chi wedi bod yn, os yna raglen ddogfen sydd wedi sbarduno chi, um, i, i, i ddysgu'r pwnc i chi'n mynd i wneud. A wedyn, yn y treian ola, bod chi'n sôn am y sgiliau yna e, eangach sydd gyda chi, eich arweinyddiaeth chi. Wy'n gwybod bod ti Elen yn gallu arwen yn anhygoel a bod ti'n gallu gwneud, ti'n bod ti wedi profi hynny. Um, ond unrhyw beth chi wedi gwneud sy'n dangos bod chi'n medru cydweithio gyda pobl, bod chi'n gallu gweithio mewn tîm, bod chi'n flaengar, bod chi'n greadigol ac yn y blaen. Yym, oes 'na ddyletswyddau gyda chi yn yr ysgol, ddyletswyddau gwaith er enghraifft, chi wedi bod ar y wobr du Caeredin ac yn y blaen ac yn y blaen. Ac os ych chi'n bwriadu cymryd blwyddyn allan, ydych chi'n mynd i wneud rhywbeth sy'n berthnasol yn y flwyddyn allanol honno wedyn? A wedyn chi'n bennu Fel ti Elen yn gweud, a fel i chi Doctor Champer neu chi'n gweud, chi'n brolio chi'n an i orffen hefyd, i chi'n dweud, yn yw, pam ddylen ni ddewis chi, um, a shwt fydd y brifysgol, ond rhywbeth o'n i'n siarad amdano ddo yn uh, e, Dr Chapman, um, beth wedodd JFK, it's not what your country can do for you, but what you can do for your country. Dwi'n trawsieithu ychydig fan'na wi'n meddwl, yndw dwi? Ie, na, mae hwnna'n ma hwnna bwynt uh, teg iawn. A, a syniad mae o gyfrannu, o wneud cyfraniad i'r adran, mi all cerddor wneud cyfraniad. Mi all rhywun sydd â dawn i ddweud jokes neu ddynwarediadau neu rhywbeth ychwanegu at ysbryd yr adran, ynte. Mi, mi, mi all y cyfraniad fod yn llydan iawn, yn, uh, yn ben agored iawn. Uh, da ni jyst eisiau pobl sy'n sbardino pobl eraill. Um, felly, dewch a'ch doniau hefo chi, mi gewch chi gyfle ym mywyd ehangach y brifysgol i wneud yn fawr o'ch doniau o bob math, creadigol, a uh, corfforol ac yn y blaen. O, helo Beca. O, na gwestiwn oedd Beca. Sut ych chi'n brolio oh. digon a dim gormod? Cwestiwn da. Dr Chapman, byddech chi'n gallu, wel, oh. un o chi, sut byddech chi'n gwneud hynny? Ah, beth am hyn, Beca? Um, bod chi'n bo chi dweud Dudwch bo bo chi di ennill rhyw wobr neu gilydd, ma chi ydi prif ferch yr ysgol neu wedi ennill y wobr gynta mewn steddfod neu rwbeth. A byddwn ni yn bersonol yn dweud yym hyd yn hyn ma pobl eraill wedi fy ngweld i'n ddigon da. Nid dw i'n ffantastig, ond rhoi cyfrifoldeb arnyn nhw. Dewis, mae'r ysgol wedi fy newis i yn brif ferch. Oedd y panel oedd yn dyfarnu gwobrau yn y Steddfod wedi rhoi y brif wobr i mi am, am draethawd neu am gerdd ac ati. Hynny ydy, Beca, bod chi'n pwysleisio gydnabyddiaeth da chi wedi chael. nid y gamp yn unig. Ie. Yy ond bod 'na ryw fath o dystiolaeth gadarn, galed, bo' chi wedi bo' chi wedi ennill petha, bo' chi wedi cael eich dewis i fynd ar y llwyfan efo cynhyrchiad neu rywbeth, a a bod pobl yn eich gorffennol wedi'ch gweld chi'n ddigon da i gael y gydnabyddiaeth honno. A fi'n gallu gweld o le ma' Beca yn dod. Mae'n gallu bod yn brofiad chwithig... Oes o. ...dweud pa mor dda 'y chi am bethe on'd yw e? A yy Elen o- fyddet ti isie cyfrannu at hwnna hefyd? Ie bysen i'n gweud i unwaith eto pwysleisio efalle faint mor ffodus 'y chi wedi bod i gael y cyfleoedd hynny yn hytrach na gweud dwy'n wych a o ganlyniad i hynny dwy wedi neud hwn a'r llall ag arall. eich bod chi'n gweud bod chi wedi bod yn ffodus i gael y cyfle i fod yn brif ferch, i fynd i Batagonia, i wneud beth ben, i, i ware pel droi dros Gymru, neu beth bynnag yw'r gamp, i, i ddweud eich bod chi'n teimlo'n lwcus mae chi gath y cyfle honno i wneud beth bynnag yw'r peth hynny. He- he- hefyd, a a d- rhywbeth fa- falle bydden i'n dweud fel fel swyddog r- recriwtio myfyrwyr yw hefyd beth i chi wedi ddys- by- byddwch yn adlewyrchol hefyd beth i chi wedi ddysgu o'r profiad hwnnw hefyd. Pa fath o sgiliau i chi wedi datblygu sydd wedi sy wedi cyfoethogi chi oherwydd bod chi wedi cael y profiad hwnnw. Mae, mae, dw- dwi'n meddwl bod e'n wych bod ni'n gallu gweld bod chi hefyd yn gallu sylweddoli sut i chi wedi elwa'r profiad hwnnw, beth bynnag yw'r profiad hwnnw. Um, Ti'n cael dim sonydd Beca, achos dwi'n mynd i wneud cyfraniad bach arall eto. Um, os oes modd yn y byd i ti ddweud sut mae hynny falle mynd i fod o yn ddefnyddiol i ni fel adran, bydde hynny'n yn wych. Da ni wedi cael hynny efo cerddorion, er enghraifft. Mm. Dwi'n dweud, iawn, dwi'n ia, dwi fodlon canu'r piano mewn rhyw noson gymdeithasol, neu dwi'n... Uh, mae gen i ddawn arbennig i arlunio, fydra i'n neud unrhyw beth fel yna. Um, bydde, bydde hynny'n wych. Diolch, gai... Wi'n gweld nawr bod yr amser wedi dod i ben, mae'r hanner awr wedi dod i ben. Gai ddiolch, um, gai orffen trwy ddiolch i Dr Robin Chapman ac i Elen Roach am eich gwaith chi heddi. Mae wedi bod yn ddiddorol iawn clywed ochr arall y geiniog um, o'n safbwynt i yn sicr. Um, diolch yn fawr iawn i hefyd i Channel Talent am adael ni...